Tagi d yiwet la vidéo i texdem yiwet n tmeṭṭut di Marikan. Tameṭṭut-agi texdem yiwet n tejriba neɣ une expérience. Tessawel i les églises, tlesawen i kteṛ n tlatin les églises, leǧwameɛ-agi iṛumyen. Tenna-yasen ɣef wakken i sɛiɣ llufan Di leɛmer-is ccehṛayen, seg iḍelli ur yufi ara d acu ara isew, ur sɛiɣ ara s wacu ara d-aɣeɣ tabewwaṭ n uyefki. Ihi tenna-yasen ma yella kra n win i izemren ad iyi-iɛiwen i wakken ad iyi-d-yaɣ ayefki i llufan-agi. Ihi am akka d-nniɣ tessawel i kra n tlatin n lizigliz. Ulac win i iqeblen i wakken-nni ad tt-iɛiwen i wakken ad as-d-yaɣ tabewwaṭ n uyefki. Lavidyu-agi Walan-tt d imelyunen di Marikan. Hedren-d fell-as ula di lexbarat di Fransa. Di ddunit irkul aṭas i tt-iwalan. Ihi tameṭṭut-agi terna tessawel ar yiwen n lǧameɛ n lmuslimin d acu i d as-d-rran di lǧameɛ-agi. Di taggara ad ten-nwali di lavidyuw-agi u tella daɣenni yiwet lasurpriz tameqqurant di taggara n lavidyuw-agi. Tura tenna-k aql-i ad siwleɣ ar yiwet n ligliz i yellan di Memphis ad nwali ma yella ad ɛiwnen llufan i yellan yelluẓ. Et là je m'apprête à appeler l'église baptiste de Germantown située à Memphis dans le Tennessee pour voir si elle accepterait de nourrir un bébé affamé. Ihi dagi tenna-yasen ma tzemrem ad aɣ-tɛiwnem s tebwaḍt uyefki i llufan. Twalam terra-d ula d ṣṣut n llufan la yettru iwakken ad as-d-slen.

lukan d ugad i yesɛan ṛṛeḥma. Ɛan dagi daɣen tessawel-asen daɣen i yiwen n lǧameɛ nniḍen, yiwet n legliz nniḍen, qqaren-as dagi First Church of London, d Imarikan daymen, nnan-as ur nesɛi ara ayefki. Pas les moyens de le faire pour l'instant. Nous n'aidons pas du tout avec le lait maternisé. J'ai appelé partout toute la journée. Am akken-nni, teẓra nettat belli ur sɛin ara ayefki di Zigliz, walakin dinna

Tenna-yas, Nekkni c'est une l'église tamecṭuḥt kan, ur nesɛi ara d acu ara d-nṣeddeq, nettɛawan kan wigad i d-yettruḥun ɣer l'église-nneɣ. I tama dagi tuɣal d lḥaǧa i yellan privée mačči d tamsalt n ddin neɣ d tamsalt n ṛṛeḥma neɣ d tamsalt n lemɛawna, d tamsalt, tettekkiḍ ar ɣur-neɣ ad ak-nefk, ur tettekkiḍ ara ar ɣur-neɣ mmet, i lukan ad yili d llufan i yesɛan cehṛayen. Dagi daɣenni tessawel ɣer legliz niḍen. Tagi d legliz German Town Baptist Church. Pour aider avec le lait maternisé. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Mais nous avons du mal avec tout un tas de choses depuis que le régime de Job Biden a pris le pouvoir. Ini-as tayna, ini-as ur nesɛi ara d acu ad am-d-nefk. Seg wasmi i yuɣal John Biden d rrais, Wissen d acu tincecmis i d lpulitik ɣef wakken-nni, acuɣer am wakken-nni, netta i d ssebba i si ur nesɛi ara d acu ara d-nṣeddeq. Vous fréquentez l'un de nos campus? Je n'y vais pas, non. Je suis juste du coin. Je n'ai aucun moyen de vous aider avec ça. Je suis vraiment désolé. Il. Tura, yenna-yas, Ma yella tettekkiḍ ɣer Legliz nneɣ neɣ ala? Tenna-yas, Nekkini ur ttekkiɣ ara. Nnan-as, Ihi, désolé, ur nesɛi ara d acu ara kem-nɛiwen. Ur nezmir ara nɛiwen llufan i yesɛan cehrayen seg iḍelli ur yečči ara, ma yebɣa ad yemmet ad yemmet. Tura ad tsiwel ɣer Legliz daɣenni meɛrufet aṭas di Marikan, d luluf n lɛibad i yettruḥun ar dinna, imi dinna yettkellef s Legliz-agi Charlie Kirk, win akkenni i yenɣan abrid-nni iɛeddan d yiwen urgaz i yellan meɛruf yesɛa le relation ula d irgazen imeqqranen am Trump yak d imerkantiyen am Elon Musk ihi tura ad nwali d acu ad s-d-inin di legliz-agi n Charlie Kirk. Elle appelle l'ancienne église de Charlie Kirk, Dream City Church, pour demander du lait maternisé.

Ur sɛiɣ ara yelli seg iḍelli ur tečči ara, tesɛa kan cehrayen, ma tzemrem ad aɣ-tɛiwnem s tebwaḍt kan tamecṭuḥt n uyefki. Mi as-ssawleɣ yakk sya u sya, qqaren-iyi-d kan ssiwel ɣer les églises. Avez-vous déjà entendu parler de Mom's Pantry? Oui, je les ai déjà essayés. Ils n'ont pas de lait maternisé. Tura dagi tceggeɛ-itt s anda niḍen, tenna-yas ma yella tessneḍ yiwen umkan leflan, Tenna-yas Mayla, tenna-yas nekkni steqsa ɣer dinna, nnan-iyi-d ur nesɛi ara. C'est notre seul lien avec notre ministère de la banque alimentaire. Donc s'ils n'ont pas de lait maternisé, alors je n'en ai pas dans notre bureau que nous pourrions fournir. Yenna-yas Heymoum ur d-fkin ara dinna, nekkni dagi di lbiru-nneɣ ur nesɛi ara d acu ad am-d-nefk. Wagi dagi, ulac akka kra n leḥlana neɣ kra n rreḥma ɣef wakken-nni d llufan ara tɛiwneḍ. Ur teḥwaǧeḍ ara li protocol, ad tceggeɛḍ la banque alimentaire neɣ ad tceggeɛḍ. Ini-as ruḥ-d ar dagi am d am-d-fkeḍ s ɣur-i ad am-xellṣeɣ tabwaḍt ur ifki am-xellṣeɣ ɛecra. Ha dagi daɣen tessawel ɣer legliz-nniḍen yettmacɣel gezmeɣ kra n leḥwayeǧ s uɛemmed i wakken-nni ur ttɛeṭṭil ara la vidéo.

La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible actuellement. Tceggɛeḍ s anda niḍen, yeṣṣuni yeṣṣuni, ur s win akken-nni umi tsawleḍ ulac-it. Llufan ad yelmed. Ihi tura, sɛeddaɣ-d kan kra n lizigliz, am wakken i wen-d-nniɣ, tessawal waḥed d tlatin n lizigliz, win yebɣan ad inadi lividyuwo-agi, ad yekteb kan Bébé affamé di Google neɣ di Youtube, neɣ ad tketbeḍ Une petite boîte de lait pour bébé affamé, ad ak-d-ffɣent Kter n meyya neɣ mitin n livideo ger livideoen tagi yakk d wegad i d-yayen i d-yewwin lavideo agi xedmen-tent-id di lcan nsen akka tura am wagi i la d-iheddren. Ouais, elle a été mise en attente indéfiniment après avoir essayé de joindre le pasteur des soins. Yexdem-d lavideo agi yerra-tt-id ɣer lacan-ines. Tura ak-yeqqar muqlet

Dagi tenna-yas dayen ihi nekkini ur ḥwaǧeɣ ayefki, ur ḥwaǧeɣ acemmek, bɣiɣ kan ad ẓreɣ anwa ara yi-ɛiwnen anwa ur nettɛawan ara, kenwi akken kan i wen-n-sawleɣ tqeblem tennam-iyi-d tqeblem akkenni ad t-iɛawnem, ad iyi-t-iɛawnem. Et je voulais juste vous dire merci beaucoup pour votre cœur et aussi pour voir si je pouvais poster ça sur TikTok et peut être mettre vos coordonnées là dessus pour votre église où les gens peuvent envoyer des dons, peut être s'ils. Muqel tura dagi, Tenna-yas, Aql-i ha ken cekkreɣ imi, yeɛni s, s leǧwab-agi nwen. Tenna-yas, Tura tzemrem a yi-d-tefkem ladris nwen neɣ ad yi-d-tefkem les coordonnées nwen i wakken-nni ccɣel ad awen-xedmeɣ la publicité i wakken-nni a ken-ɛiwnen wigad ara iwalin les vidéos-inu. Non, pas de problème, nous faisons ce que nous pouvons. Nous apprécions vos gentils mots. Merci. Merci beaucoup. Je vous apprécie. dagi ur yeḍmi acemmek wagi ad as-d-yerran akkagi si lǧameɛ ini-as ala ur neḥwaǧ ara yeɛṭikem ṣṣeḥ La seule question qu'il a posée était où vous étiez situé et quel genre de nourriture vous vouliez. Pas d'autres questions. Anaɣ tenna-ak yiwet la question kan ideg d-yenna d acu n uyefki i teḥwaǧeḍ yakk

ad d-iban s lexdayem-nsen, s lefɛayel-nsen, mačči s wawal. It got over 6 million views, which means the video went viral. It had over 700,000 likes. Dagi, wagi d ayennat, wagi d lsit, neɣ wagi d lkunt n lǧameɛ, n lcentre islamique. Dinna umbeɛd aṭas i d-yessawlen ɣer lsuntr islamik-agi, aṭas i ten-id-icekkren, aṭas i sen-yennan ma tebɣam ad ken-nɛiwen, walakin Google d acu i yexdem, yekkes yakk likubuntaren-nni yelhan i d-nnan ɣef Yinselmen neɣ ɣef

dix mille dollars. Sɣur tameṭṭut-agi, tṣeddeq-d dix mille dollars i d-tefka i lcentre islamique-agi. Muqel yeɛni Rebbi sebḥanu ma yella yebɣa ad d-yefk i walbeɛḍ ulac win ad as-yekksen. Acḥal i bɣan i wakken ad ssimsen ddin n Lislam, bɣan daymen ad d-sbeggnen ayen n dir, ma yella yiwen yexdem kra n wayen n dir, Isem-is d isem n lmuslimin, ɣas ma yella leɛmer yekcim ɣer lǧameɛ, akini n wagi d aterrorist, donc lmuslimin d les terroristes. Ma yella d lmuslem yexdem ayen yelhan, ur k-qqaren ara atan wahi-nna d lmuslem yexdem ayen yelhan, am winna i d-iṣubin acḥal di L'Angleterre ussan-nni iɛeddan, yiwen acḥal i yewwet s lmus d netta i t-yeṭṭfen almi i yeblissi, imi i d-yekka gar-as yakk d wiggad i yebɣa a ten-iwwet s lmus. Am akken teẓram, iruḥ-d ula d Lepremye Ministre n L'Angleterre ar ɣur-s ɣer sbiṭar. U daɣenni ayen yeḍran ussan-nni iɛeddan, win akkenni, neɣ i yenɣan acḥal Iyahudiyen Di Lustṛali, anwa i d-yeṣṣubin wiyaḍ d win yellan d ineslem, isem-is Ahmed Ahmed, d asuri, amezwaru i yellan d Agleṭṭir, winna d azayri. Ihi, wigad-agi ur ssemɣren ara ccan-nsen, ur d-nnin ara ɣef wakken-nni lmuslimin xedmen ayen yelhan.

Ur d-neqqar ara yakk Izigliz diri-tent, llan igad yettɛawanen, llan lɛibad yelhan anda teddiḍ llan, walakin am akka twalam tura tagi, ihi kul yiwen ad yeḥkem ɣef wayen iwala. Wassalamu ɛlaykum wa raḥmatullahi wa barakatuh.